Thil cu a thiang lengdingmi Ram ah na bia chim dingin hmun le caan a kan pek. Inn le caan hman khawh dingin lenglei kan minung nih a herhmi na kan pek. Na thluachuah a kap kip in kan sawmmi cungah kan i lawmmi na min thangṭhat si ko seh. A rauhhlan ah le le van a rawh hmanh i a hmun ding a simi na bia hmang i hawikomhnak ngeih kan tim cang. Oh Thiang Thlarau, Thinlung hi na bia caah a fim hramhram. Lawng na bia nih a tinmi hi tuzan ah kan nun a fel fai tein kan taksa hna nih a theih i kan thilri a cohma nih a sining kha kanmah ah tang a lang khawh nakhnga cu thluachuahnak cu a neitu na si bantukin na Pathian hrimah san in Jesuh min in thla kan cam kan Pathian. Amen. Baibal na nih ken i zoh nan duh ve a si ahcun a voihnihnak Korin cabuah a voihnihnak Korin cabuah Kal nga Sanghleing saringhnak bia hi ka rel lai. Bible caang a lar ngaimi pakhat a si i zan ah hin Bible rel bal lomi zong nih an na rak thei balmi a si ko lai ka van rel lai aw

ka van leo ṭhan ne lai. Cucaah mi lei paupi Khrih ah a um ahcun sertharmi a si. Thilhlun cu an lawi ngai manh u, zeizong vialte a karh cang. A voihnihnak ka van rel ṭhan lai i Galati dal ruk

Khrih Jesuh ahcun cuarpartan hi zeihmanh san a tlai lo i cuarpartan lo zong zeihmanh san a tlai hlei lo.

Ap thar in sermi. Ap thar in ser. Mah kha ap sim. Pathian nih caan a kan pek lai ka zumh i zarhter ni chung zan chiar tein Pathian bia kan ngai hna lai. cu Pathian bia kan ngaih dingmi cu tu zan ah hin a tlang kumnak in mai sa sehlaw cucu zeidah a si tiah cun Pa Pathian nih a fapa Jesuh Khrih hmangin Tuah a tim bikmi cu minung a thar in ser hi a si. Cucu Baibal dihlak nih a rak tinmi Cucu tuzan i kanmah laka a um nain kan hmuh lomi Thiang Thlarau zong nih khan cu thil cu tlinter awkah a kan bawm i minung hi a thar tuk i ser kha Pathian nih a timh. Thar biafang a um caah Zeidah ram kan thong a ṭha bik ti ahcun zei thil paoh hi a thar kan ti ahcun khattelei ah zeidah um ti ahcun a hlun a rak um ti kha a fiang. Thil thar kan ti ahcun thil hlun a rak um. Ser thar kan ti zongah hin ser hmasa serhlun kha a rak um ti cu a fiangmi a si. Cucu kan Baibal ah hin fel tein kan hmuh i minung timi hi Pathian nih amah a kut bakin lei aa lak i a sermi a si ti cu Bible laka a hmaisa bik Genesis tiah kan rak theih i atu kan lehmi Bible ah hramthoknak tiah a min kan lehmi ah dalhnih caang sarih ah na rel an hmuh lai Pathian nih lei aa lak i mi a ser Cu a sermi mi ahcun a sertu amah Pathian nih khan a nunnak kha a hnar a chuano i mi kha minung ah cang tiah kan rel. Cucu ser hmasa serhlun cu a si. Thatin ruat hmanh u. Cuti a si ah zei ruangah dah Pathian nih amah kut tak hi a ser i amah nunnak bak a pekmi minung cu zei ruang cem ah dah ser thar a herh? A thar in ser cu zeidah a herhnak?

bia van chim van chim tlang kom nak man hi cu dai na a ngei mi nih thei se Jesu nan ngai tu na na na ngei na thei le ka Zo lo na thei lo si lo in ruwa Pathian nih khwarwa nak kan pe hi na ruwa ba lai cu nu a pathum nak a zei na ruwa na ruwa lai i cu na ruwa mi cu na thil lung nih a cho ma cho lo na ruwa nak nih na thil lung a hal lai

Cucu vawlei Baibal ah dah kan hmuh ti a si ahcun Baibal vialte lak i um hmaisa bik Hana Genesis tiah an rak thei atu i hramthawknak timi tal khat cang kul le cang ruknak ah ka rel lai i ṭha tein ngai u law

a pahnihnak keimah nih ang takin anpui le ang tak laiholh ah kanmah mui keng in mui keng timi cu leng le hi a lang ning kawlho kan in han si ahcun kan bung san bak hi hei tu la la Minung timi cu mit pahnih, nga pahnih, ka pahnih, nakua pahnih, kut pahnih, ke pahnih a tung in a kal. Mah hi kan lenglei minung kan pungsang hi Pathian a lomi pungsang. Pathian mui a kemmi a si. Ah, den ngai u. Ngai ding si. Mi nih hi Mirang Bible a thiammi a theimi na nu si ahcun image a pi bak lai mu image timi cu a lem khi a si tak tak ahcun books an mak khi Cucaah Pathian nih minung hi amah image in amah pungsa nih amah mui bakin in service he man el kho lai lo a pahnihnak ah cun lenglei muisam le pumsan lo lawng kha si loin a pahnihnak ah cun kanmah he i lo in Mizo tawngah keimah nih ang takin mirang rel cil cun our likeness image a ti ti lo likeness kha hman cang cuni cun zeidah a langhter ti cun a lenglei si ti loin

Ada Pathian in a thapin zan hlei i rom ngai lim ka si pam zan khat ah suimilam kul sorry minute som thong in som li kar lak phong phang kal kan i zong ngai i toi fel te in thei fian lengmang ti ti mu lo cuni cun sertu pathian cu a famkimmi a tlang a tlingmi perfect a si i a sermi minung zong hi a sining taktak ahcun amah muikeng le amah he lo in sermi si caah perfect a tlingmi sermi si cucu chunglei sining ah khan si chunglei lawmnak bak khan si sian kan chunglei pathian a lo timi hi tudang ah khan in nan ruat maw Pathian timi hi hi Bible Bible a chim hi ka thin lo zongah a her ruangah Bible lettu a si ka leh hlan ah Bible kum sawm li ka rel a tu hi

ka tlin lo ning cu midang nih ka hmuh hlan ah keimah nih kaa hmu tlinglo timi cu mirang ho hlan ah ka qualify lo ka qualify bak lo kei ca vawlei cung sianginn kainak ah kei cu lai cu tang li long si tang li long long ko asinain pathian nih aa rel lai lo ti bible hi kum hleina ka chim hmang india ram ah kali PTA cu vawlei nih a theihpimi Bible sianginn ah recognize khawlei sa na kai subject song thum le paruk ati na kan ka ong ni kan ru sung lo details pao Chu lo Bible ka zo lang mang tik o kan lai Bible ka zo lang mang tik ah ni ni khat chu Pathian nih cha na ka pe ni aka sena chun Bible ya ka thar in ka tial ve hawai zei ruang ah

Lai Baibal thiang timi hi an lehnak mirang holh hi TV an ti a saunak ah Today English version an rak ti. Mah kha kha zei Baibal dah si tiah mirang pawl nih hin a biafang hi let ti lo in mi vialte nih fawi tein thei hna seh an ti. A sullam in an rak lehmi mirang nih

fang ka hlat lai i a biafang dawi ka cawn lai mi nih a ti si ahcun atu lai Baibal cun a si kho bak lo zeicah a biafang tampi a tlau a sullam le le caah tlan timi zong tampi a tlau lai thisen timi tampi a tlau lai khamh timi tampi a tlau lai zeicah a sullam le nih kha ṭha lo ka ti lo cu ruangah cun a Bible hi ka leh ve hau. Keimah naknih fimthiam an tam tuk lai tlang ah. Sianain an i tim lo caah ka thin ruang si lo a her ruang le. Ka leh hnu ah hin atu hi kan check le. Hi naite i kan le kan chuak ve zong hi a tling lomi a palh lomi kha a voi hnihnak philh ṭhan ding a si caah voi hnihnak philh hlan ah kan check i kan nung zarh tan hi a kan lim bak. kan lim ka cang ah tuli kan ra rengmul ah tam hrit kan kan lim khat tiin bible kha ka kalpi le mang ka check le mang ka zoh ve le mang tikah tulan ah hin ṭha tein bia na ngai ka rum i cun ka chimmi lakah nan i chinchiah dingmi cu

Pathian cu a tlingmi Pathian a si i cu a tlingmi Pathian nih amah he aa loin minung a ser tikah minung cu a tling loin a ser hrimhrim lo a tling bak asinain zeiruangah ahcun minung cu a thar i ser ṭhan a herh cucu khuaruahhar

Asiloah cu company lila cu cu motor cu khanak a ṭha deuhmi company a thar in sermah lai. Cucaah Pathian nih minung cu amah kut bangin vawlei aa lak i a ser hnu amah nunnak bak a pekmi minung kha zeiruangah dah a thar in ser a herh?

Pathian kong a chimmi cu kan Pathian hi a sining kokek tu lio a laitlang ah hmanmi biafang cu kokek kokek cu mizo tungah kan sei chuan pianpui ni na dik tak ni na dik tak kha kokek cu si kan nun si a tampi cu mu kan i chuahpi mi si lem lo in kan va phaknak ram i kan pawngkam i inn ding nih kan i lak i kan ringpi kha ko kek si lo ko kek timi cu na nu nih an pawi lio i na nu zia a si lo na pa zia bak kha

ṭawngṭaitu tam ber in Pathian min an lam cu mi Pathian cu Pathian nih eng nge an lam chin? Pakhatnak ahcun dawtnak dawtnak Pathian

Pathian nih amah he aa loin minung a ser tikah cu minung cu dawtnak ngeimi in Pathian nih a ser ti zaza

Zaza a hmaanmi cu Pathian cu dawtnak Pathian a si caah amah he aa loin a sermi minung zong dawtnak a ngei. Pahnihnak kaa colh lai. Pahnihnak cu Pathian cu

Cu a dingmi Pathian nih minung a ser ahhin amah he aa loin a ser caah minung zong a ding bak. Pathumnak Pathian hi zei Pathian dah a si? A voikhatnak kan hal hna lio ah nika hmang ka pawngkam le an chimmi ka hna ka te in vel a si pathian mi pathian pathian kei cu thla ka cam ah pathian ka kawhnak ah awng pathian mi pa ti lo in ka ko kho lo

thiamnak. Mah cu zia pathum cu Pathian ah zeitiman in thlen khawh loin a zungzal a hmunmi Pathian sinak si. Cu Pathian sinak cu a ser menmen ah in a chiah. Tu zan ah hin bia hal to si, sia kan ding maw? Sia dawtnak kan nei maw? A siah kan thiang maw? Cu biahalnak cu na kaan nei lai lo zongah na ronang na thinlung na rak len cang lai kha. Asia minung hi dawtnak an ngei maw? Minung hi a din maw?

Mizo holh kha van i hlan ning law Adam sual a tu timi hi zeidah ai tluk pi zeidah Adam nun ah hin a rawk ni a um kan tia cawn a tui kan chim mi Pathian sinak kokek

a co lomi kan um lai ka zawn lo thil lo sin a si lo bel an thei lo nan thluak ta cun nan co lai zeicah dawtnak pathian nih a sermi minung tuanbia hi van i zo taktak man vawlei cungah chungkhar hmasa bik cu adam te chungkhar an si cu chungkhar cu zei chungkhar An hal hna, nan theih tuk ko khah, zei chungkhar an si? Miracle lei ah hin ṭianong bikbik an theih lengmangmi cu IS ralhrang. IS ralhrang in samin thah.

Mizo nih chul kual khat an ti. Nau in pakhat bak aa hrawmmi a nau bak kha a thak lai a nawn bak. Cu nih cun zeidah a langhter? Dawtnak Pathian nih amah he aa loin a sermi minung nun i a rak

Huatnak nih minung nunnak ah hmunhma a lak dih Cu huatnak nih cu leel a chuahpi, dawhnak a chuahpi, tuk le thahnak a chuahpi, leirawnnak a chuahpi. Ruatko ka minung kan tuat bia fak pak. Cu zan tu zan ah hin minung nunnak ah Pathian nih

zei ruangah dah minung nih a minung hoi hi a leiro i a thaya nawn lengmang hnga dawtnak pathian nih minung ah a chiahmi dawtnak kha a rawk i huatnak nih a rawt colh a fa pahnih nak A dingmi Pathian nih minung nunnak ah dinnak a chiami kha Adam sual a tlu kan timi ah khan cu dinnak cu a rawk i inlonak nih a rawk. Dinlonak nih a rawk. Dinlonak hi Mirang nih corruption an ti. Vawleicung UNO nih a ṭihmat a piumi cozah zahnih reng lo hi mu an buaipi cemmi pakhat cu corruption vawleicung ram pakhat hruaitu i corruption

Hi zeiruangah tiah cun vawlei cungah hin UNO nih a ṭihman a piumi ram zahnih renglo ah hin corruption a tlawm biknak si loin a pahnihnak cu Denmark si. Denmark cu a pahnihnak. Zei thil tau hi

ka pek ka philh le te a chungah zeidah um ti phaisa lawng te um lai i phaisa si lomi cu ka Bible a um lai tu na phaisa cu zeizat dah sin ti ka rel lo a tam tung ka rel lo an laksawng pek mi vialte cuka Denmark hi le sei palik pawl nih an rak chimhmi cu Vanram aw na phaisa hi fangkhat hmanh a tlau lai lo a dihlak in na sinah a rak phan thar hna. Rangon Mingaladan Airport ah hin mi pakhat nih a phaisa philh selaw Palik pawl nih zei an ti lai? Telefon an fawn lai i na phaisa kha fangkhan man na hmu ti lai lo. Zeicah Kawl ram cu UNO nih cozah ah ṭihmat a piumi ram zahnih reng lo ah corruption ah a pahnihnak a si. Khuarap ser a tam ne ka pahnihnak Denmark cu a tlawm le pahnih na Kawlram cu a tam le pahnih na Cucavan ramuk nih a thei a nih a philh tak lo

Cucaah minung nunnak a dinnak ka rawm. Te tu zan uan khang lo min an bai ko lo. A pathumnak cu Pathian cu thiang. A thiang mi Pathian nih minung a ser tikah amah he aa lo in a ser caah a thiang bak in a ser.

kan vawlei tuanbia zong in kan zoh tikah hin kan ṭih caan a tampi cang kan i fiang hei ka sim ko America i a lan thluahmi ram thumnak kan America lanmi hna zong khi Hakha zalei zong a lailei zong ka chim nan nan chung Hakha lanmi hna khi America lanmi kan nan i longpi tuk ni hi o ṭha ne luat u America cu chia chaw le va le rumnak lei ah vawlei fa bak a si kan i laimi cu kan siafah tuk ruangah aw vawlei cungah a rum bikmi cozah kal cu zeitluk na kan i lawm asinain cucu taksa i kan herh i chaw le ngaknu a si i thlarau kongah cun mu ka ti thlarau kongah cun america ram tluk in ram ṭihnung hi a um ti lo cuka i

atu nak cun nu le pa man ei tong duh ti lo nu nih a nu hawi pa nih pa hawi lo minung nunnak i thur nomnak hi mu tih a nung taktak cucaah thiangmi pathian nih amah he aa lo in a sermi minung nunnak ah

ah a um ahcun ser tharmi a si i ngaihmanh a hlunmi vialte a lo thil vialte thara a timi Bible cu tu zan in kan khok tu tam zat kan chung kan zo lai cu Kan zomh hrimhrim lai. A voi nih dah kan relmi Baibal ah khan Khrih is Yeshua cun mu cuarvar tan zong san a tlai lo i tan lo zong san a tlai hlei lo e. San a tlaimi cu zei? A thar in sermi si. Mizaw an kan i hlan riangmang i Laitlang ramkung kuluk kan kalnak kho ah Chinchang tidulon pianthar kan ti a sullam zong a thei lomi zong ah pianthar kan chim dih tuzan ah pianthar biafang cu zei dah si a thar in minung hi ser a herh Pathian lawhnak phunthum dawtnak a rawk i huatnak nih a rolmi kha dinnak a rawk i dinlonak in a cawlcang lengmangmi minung hi thiannak a rawk i

Tutan ah nanmah a dirmi pa hi aw a thar in ser ka rak sinak hi kum sawmli le um ruk a si cang. Ka tete zong a khat pa lengmang lai mu. Zeicahtiah ka hin ṭhan kum hi kum hlei rian ka si kum si. cuka thar in ser ding a si. Cu a thar in ser ka si tikah kan nun a fiang mi mi pathum cu aw dawtnak ka rak ngei lo ning ka rak din lo ning ka rak thian lo ning timi hi ka thlarau mit anga tikai midang silon keimah ka ko cang keimah kan cutin cu si tutan a vai linak in a sinai kar ta hin cuti cu si nangte a thar in sermi na si tak tak maw biaknak susai mon hong mi ri pum ve ki pum men men an mon hong a thar in sermi na si ve maw? A thar in sermi ka van si ka nun lam thuan kum sawmli le kum ruk a kal tikah hin ka hmuhmi cu kan kawlram nai ka ṭih ning cu Dinlonak a khanhmi kawlram ka zoh tikah hin ka thinlung hi Zikeni nih a ṭan i a zawng thluahmah bantukin a caan a keimah te ka ṭih tak keimah ka ding cu ka ti lo dah mu keimah ka ding ka ti lo dawtnak ka ngei ka ti ram lo mu ka thiang cu ka ti lo asinain a tharin ser ka si ni ka ti zeidah ka hmuh ti chun ka din lo ning ka hmuh i dawtnak ka ngei lo ning ka hmuh i ka thian lo ning ka hmuh hnu ah ka umnak vawlei hi zei tluk in dah